Kendo mar ariyo mondo asirgo wach, nyathi kik iti tok od wuon. Koro kotho iike kanye? Nikech onge dhako ma diyie ni oik ne nyathina ni tok nikech it luo to dwaro ni ka wuod dala otho to iiko. To kod mon, koro emomiyo idwaga ni gimoro betie kanyo ma konyi weche mege loko dhoji. To sani to koro inyalo dhi adhiya nikech chike gi be koro iyudo ka tinde gipek ga matin. Koro inyalo dhi adhiya to gine no, i- inyombo e ot ma ma gine no. Ka pe ni i- ywaruok onge, Matiende ni dala en mar ng'ama dichwo, to ot ni mar dhako. Ema ka iyudo kata ka ng'ato ogini ni kichopo tiwacho ni adhi Kochola. Kichopo Kochola e rangach tipenjo ni ere od Nyasore. Matiende ni isechopo ir dala Ochola koro idwa dhi e od Nyasore. Koro kamano e kaka gibet. Ka waweyo Wawuoyo, ka wasewuoyo yore, koro awa ni chike matayo ot kadi ir dhako. Koro chik namba achiel, iparo ni koro nikwara mondo be nyaka wanyisi gidag mon ahinya mak gidhi nyuomo. Ing'e ni mano be miyo juogi ketho, juogi ma thurgi dhako. Gikecho nikech pidho nyathi tek. Mondo ichak pidho nyathi kowuok e tin ine kidhi adhiya kode kitere e skul mobed ng'ama duong' mowuog modhi oyud kare ae in to koro idwa dak kode gowi higni mang'eny yore ni kik bed maber nikech ka min gi osiro ga tich lembe kocha ni nyathina ni chieng' nikel gimoro kara to spirits ga geng'o yore ni koro iyudo ka kata itemo to yore ni ok dhi maber. Koro e chik luo dwaro ni kidhi nyombo to chik mokuongo nyaka isol isi nikech dhako en chi oganda. Luo oganda no ahinya ne thoro ahinya. Koro solo ka be ing'e ni ramogi chike ng'eny ma bende kendo kiduogo to be kendo iyudo ka nitie chike moko ma bende oket ma mago be kendo matayi kisolo ji. Ing'e ni kidhi wuoth mabor kendo ing'e ni nyaka ine picha. Nikech nitie jomoko manyalo nyori, koro gin gin ineno ka iyweyo gi. Nikech ing'e ga ng'ano to kosetony ema dhi. Oonge limit. Eh, onyalo wacho ko gino oserome ni bende onge. Kara nyani be dhoge tek ateka to dala mwa dala gi ka to be kitanji nene onge. Oh, oh. To kara nyani in berni ni nende jakong'o nyalo nyani in berni ni kari golo kanyo ma kane iri dala to ma ne chan. Koro dwa ni sama idhi tisolo ji, tisolo jok man gi luor. Ma kodhi odonjo e dala cha, to jodala cha koneno to en gi geno adier ni nyargi otedo kama ber. Mano ginene mokwongo. Mar ariyo, konindo, solo ji kacha be nyaka wanyis ni kwara mondo ni nyaka ibed ng'ama iluongo ni baba. To obed owadu gi baba. Nikeche joluo ne gika chikegi kwang'e giga matura noga lwet Nyasaye ka. Nikech inyalo penjri nang'o momiyo luo ne dwaro mana ni idhi gi owadi gi babau gi babau. Tiyudo ni kidhi kacha gi babau to tich wuoro kidhi nyombo en. tayo chenro. Ka kijendegi dwa wuoyo mang'eny e od maro to iwacho ni ng'eno dhiuru e od maro ji wuoga mang'eny. Duondu kik wuog oko, ing'e ni iwinjo duondu nyaka e rangach koro ogayo. Kokeli chiemo to owacho ni omera, ing'e ni in e oor maduong' in ema nyaka ikwong ibil chiemono. Iwinjo konyiso nikech nyithindogi pod gin gi kiawa. Koro kokel gweno biro chwado, dang' ike ka wi gweno no ni kanyo. To en gweno adier, jogi ing'e ni nyalo toko ni gimoro nono to kara gichamo gweno. Gichier adhi mach. Koro tich wuoro ineno kidwaro owadgi gi wuoro. Mondo kang' uwuoyo, to kata ka dhoge okier, to ji ok kaw matek ahinya. Ineno babu. Kidhigo kanyo bodhogo okia to gima owachono jogo osekawo final. To kowadgi wuon gi tinyalo yudo ka gigeng'o ni ng'ane marach e ni tero kanyo nang'o. Ne kodhi ketho wuodwa kuma okendo. Koro mano. Koro ki ah, kidhi ng'ama iluongo ni baba udhigo aya to kod oweteni be nyalo tero. To amendment otim mang'eny. Ing'e ni chon ka chon ahinya ka gigi pok olok nyombo ne nyalo dhi Tiego mtaduong' udhi nyombo to joma udhi nyombo ne gipuro udhi nyombo upuro koro jothur gi dhako neno ni nyarwa oyudo joma roteke kech ok nyal duogo pita or kende mane kuye ne gipuro koro joma odongo to puro apura yawa oywayo keyo kichop kucha jogo wacho ni ai nyathi Nyarwa ni kodhi ni ber. Wadhi nyuolo jok marateke, oketewa dhi bedo joma roteke e dukani. Mano namba ariyo. Aya, namba adek ma bende onego bed ni tayi kidhi nyombo, wadhi nyaka inind dalawi. Ne nitie nyithiwa moko man Kapanga, ne en kowuok Wuog ni ka pango kodhi eh, nyom. Kodhi nyom. Koro idwaga ni ji wuog dalani mondo ikaw gweth mag dala. Gweth mag dala gijuogi ka juog jou mane osetho ka. Gibe gidhiga. En an jogi koro ok negi. But gidhiga. Koro sama gidhi sama ibiro ng'ol ng'ut gweno mar ah, or to remo no wuog chamo to ring'o mag welo. Koro idwaro ni wuog dalau gweno kokni ka in dala in dalau koro eka chieng' idhi. Koro ok iwuog e lodging'. Nikech kiwuok e lodging' to chunje miwuok go e lodging' ineno opogore. Nikech chunje gi kiwuoyo eka giwinji to gidonjo kuomi. Koro ing'e ni iwuok gi chunje moko ma kidhigo kacha to dhi ketho. Koro ipo ka weche bare abaya. Koro mano iwuok e lodging'. Iwuok dalau. Aya, en tinde to koro piny bor lakini chon ne nitie ga jonyawo miluongo ni jo Semburu. noherga kawo nyathi mo maket kitin obedo janeno nikech chon ne ji to thoga ahinya koro ineno ne en chieng' moro kobet jaduong' to ong'e ni jok ma kama nonyuom ng'ane liende nyombo ma ng'ane nwacham e gweng' mar ng'ane nocham e gweng' An ema ne asembo ginene ka adhi naneno kocham gweno. Koro ne idwaga ng'ama tin nikech tieng' ne ineno ni gibiro tho. To ka githo to ng'ama chieng' moro dikony kata ka nyithindo dwa dhi nyombo to weche mege nyombo chando to mama owuon be notim ni mano ocham gwend nyombo adier. To nyathi cha dhi yudo ka koro obet maduong'. Mano achiel. Ariyo, gibedo gi experience gi lony. Mago bende chieng' moro koro kodhi nyombo to ong'eyo gik mane timre ka. Koro joluo noketo ni kidhi nyombo to josemb tok ema telo. Joka makwongo dhi ga tim, ing'e ni chon ne simu onge. Koro josemb dhok ka, ka gidhi gidonjo to joka e ambasada mar ot ka biro. Koro joka kodonjo ing'e ni ji mang'eny ok ong'ega ni ang'o momiyo dhiang' idwa nyiedhi. Koro joka kotelo to gidhi neno Dandili mar dala. ka jodongo rango dhok ineno sama dhok odonjo iyudo ka gin be girango dhok tineno dendgi jogi to orwako ogudu kata jogi ojur koro ka oro biro to ginyiso ni in kaka wadonjo gi jamni gi jo ka neno komor kata yo ma nende koro gilokonwa go ur ka giketo mano aneno ka gimor koro kata kuwuoyo tiwuoyo kichaya to kineno ka ok gimor tinyise koro kuwuoyo ti ng'ani Ng'at ma biro tayo chenro cha yudo kaka wuoyo na a wabende a wabiro abira pod wabiro duogo eh, mondo jogo ong'e ni kara kata ka gibiro matin chenro mar duogo pod nitie. Koro mano